ברוכים הבאים טייערע אידן צו צווישן אונז מיט ר' יוסף זאב בראווער נאמבער נײַנצן, ר' יוסף זאב בראווער נאמבער וואן, די וואן ענד אנלי, אבער די סעגמענט, די שמועס, פון צווישן אונז איז נאמבער נײַנצן, א גוטן ר' יוסף זאב. א גוטן ר' פנחס. יוסף זאב, קענסט מיר זאגן וואס איז די סטיגמע וואס געוויסע מענטשן האבן? אין צוזאמענהאנג מיט טערעפי, און ס'איז נישט מיין שאלה, דאס איז א שאלה וואס איינמאל ס'האט איר אריינגעשיקט און דו האסט מיך געפאוט און איך ברענג עס אויף, אז ס'איז דא ביי געוויסע מענטשן וואס גאנצע טערעפי איז עפעס אזא מין נעגעטיווס, א פראבלעם, ס'איז א אישו, עפעס טוט, מ'דארף רעדן שטיל וועגן דעם. און נאכדעם איז דא מענטשן וואס איך לייג צו, וואס האבן א אישו פון דעם וואס אנדערע מענטשן האבן א אישו דערמיט, ס'איז אזא כשלעצמם פארשטייען אז, וואס הייסט, פארוואס זאלן מיר נישט אימפראוון, פארוואס זאלן מיר נישט בעסער ווערן?

מענטשן וואס האבן הנאה, מענטשן וואס פארציילן ווי שטארק טעראפי האט זיי געטוישט. איך גיי געסן ר' יוסף זאב אז רוב מענטשן האבן נישט קיין נעגעטיוו בליק אויף טעראפי, זיי האלטן נישט א פראבלעם, הגם סובקאנטשעסלי איז דא דער און יענער וואס קען שפירן אפשר אז ס'זאגט מיר אז איך האב א חסרון, דאס איז אזויווי אינדיקעישן איך האב א פראבלעם, באט אין סקיי ווער איז א מושלם? ס'איז אלעמאל מיט חסרונות, ניין? ס'איז נארמאל. נאר איך גלייב אז א גרויס חלק מענטשן האבן א פראבלעם וואס דעם וואס יענער האט א פראבלעם דערמיט. די שאלה נאר צו דער יענער פון וועמען איך האב א פראבלעם האט אויך נאר א פראבלעם ווייל ער מיינט אז איך האב א פראבלעם. הא? וואס זאגסטו? אמת, איך ווייס נישט איך וואלט געזאגט רוב מענטשן, באט ס'איז קלאר אז ס'ווערט בעסער און בעסער, אמאל פלעגט די סטיגמע זיין אסאך שטערקער, און דו האסט דא געטאטשט צוויי. סטיגמעס. ס'איז דא מערערע סטיגמעס בעצם, און צו מיר רעדן היינט פון די צוויי סטיגמעס, די סטיגמע וואס די מענטש האט אויף זיך אליין, ער האט מורא צו גיין פאר העלפ וועגן עפעס א זאך וואס ער האט מורא אויף זיך אליין, בדרך כלל איז עס ס'מיינט אז ער איז נישט גוט אדער אזעלכע סארט זאכן, און די סטיגמע פון די עולם וויאזוי די עולם קוקט אויף טעראפי, ס'קומט בעיקר פון די וועג וויאזוי מ'פלעגט אמאל קוקן אויף מענטל אילנעס. אהה. כפשוטו. סקיצעפרעניע און און כעס די משוגעים ווייס איך מיין די מענטשן וואס וואס מ'האט אייביג מורא פון זיי און די עלטערן זאגן פאר די קינדער שטיי ווייט פון זיי. זיי זענען די משוגעים זיי זענען די. אבער די וועלט היינט האט זיך גערוקט ווייטער און ווייטער און אפילו פאר סקיצעפרעניע אליינס איז דא אזעלכע גוטע סוקסעס סטאריס און ס'איז בכלל נישט דאס וואס דער עולם מיינט אז ס'איז און און.

איז איך מיין דאס איז דאס איז אליין א גרויסע פראבלעם די די דייעגנאסיס אין א נישט גוטע וועג, יעצט אפילו ווען א עכטע קליניקל פראפעשענעל גיבט דיך א דייעגנאסיס איז עס נישט צו זאגן דו האסט די לעיבל און דו דארפסט יעצט פון אייביג שוין ליידן מיט וואטעווער סטיגמע וואטעווער אישו דא איז דא, מען זאגט דיך עס נישט וועגן ס'איז מען קען אפילו נישט לעיבלען א מענטש, א מענטש איז טיף און קאמפליקעיטעד און עדווענסד און מען קען נישט געבן מען זאגט אקעי די מענטש מ'קען זיך פאקן אריין אין די דיסארדער, נישט דאס איז די פוינט און אויך און אויך נישט די סטיגמע דערפון, די ריזען פארוואס אונז זאג מיר עס איז כדי צו העלפן א מענטש, אקעי דו ליידסט פון די זאך וואס לויט די בוק פון די דייעגנאסטיקס האסטו די און די סעט פון אישוס, און די און די טערעפיס אדער מעדיקעישאנס אדער עקסערסייזעס האבן זיך ארויסגעוויזן אלס זייער העלפפול פאר די זאך. און אמאל איז נישט געווען אזוי שטארק, אמאל איז נישט געווען אזא קלארקייט, הגם פון די אנדערע זייט איז אויך געווארן היינט צענדליגע מינע דייעגנאסיס וואס איז אלס דא, אבער וואס איך מיין צו זאגן איז, מען דארף צוגיין צו די גאנצע סוגיא פון מענטל העלט, איך האב זייער פיל נישט ליב אנצורופן מענטל העלט ווייל א ריזיגע חלק דערפון איז זייער פיל נישט, סך הכל מען דארף זיך אביסל דורכשמועסן, אויסקלארן וואס טו געוואלט זאגן?

מ'איז זייער באקוועם דערמיט. כ'האב נישט געזען אז עס טרייט צו באהאלטן די טיי פון מיר. אקעי. סאו, איך זע נישט אז דו זאלסט נעמען אזוי פערסענעל אז כ'האב עפעס יעצט א שטיקל דאס וואס מ'דארף דילן מיט אביסל העלפ, און דו האסט גענומען א ספעסיפיק מין טיי, יא? און יא, און דו טרינקסט עס, און ביסט מורא'דיג באקוועם, האסט געמאכט די ברכה הויעך, אין קעיס כ'האב נישט באמערקט די טיי, האב איך מיך דעמאלטס באמערקט אז דו גייסט טרינקן א טיי. און איך פיל נישט ווי דו פילסט אנקאמפארטעבל מיט דעם וואס דו האסט יעצט א שטיקל, יא, א שטיקל מיחוש, און דו נעמסט מורא'דיג גוט קעיר דערפון. פש, wow! ס'איז אפילו אינטערעסאנט צו זאגן, אפילו אינטערעסאנט צו זען ווי דו זאגסט מיך wow אויף דעם, ווייסט איך מיין איך, פארוואס? איך מיין איך דארף, מיין האלז איז אויסגעטרוקנט, איך דארף טרינקען א טיי, לייק וואטס די ביג דיעל? יא, אסאך מאל האב איך א משהו, ווייסטו, זאכן וואס טריגערן מיר. און מיין מח איז אביסל פארקילט, אביסל הייזעריג, אדער מיינע נערוון זענען אביסל הייזעריג, און איך דארף א טיי, איך דארף א טיי, אדער איך דארף אביסל עקסערסייז, און שוין, און זיך פילן א סטיגמע? נע. ממש אזוי, זאגסט דיך אזוי גוט, זאגסט דיך אזוי גוט, און די פוינט איז אז מענטשן ווייסן אפילו נישט וואס ס'ווארט זיי אפ אויף די צווייטע זייט, הייבסט אויף די פאון קאל, ס'איז דא גוטע טערעפיסטס, היינט איז דא די ארגענעזעישאנס, פאריגע וואך איז געווען א א מענטל העלט עקספאו, אזא יריד פון אלע ארגענעזעישאנס וואס וואס באדינט די אמעריקאנע עולם דא אין ירושלים, און הרב אבד פון רעליף איז געקומען דא, מיט נאך אסאך אנדערע, געווען אלע ארגענעזעישאנס, און מ'האט אסאך גערעדט, מ'האט אסאך גערעדט פון די פון די סאבדזשעקטס, און ס'ווערט מער און מער א נארמאלע זאך, מענטשן זענען געקומען דארט, מיר געזאגט איך האב א ידיד וואס האט א אויך ארגענעזעישאנס וואס וואס לערנט אויס.

און אפילו דא אליין אויף די אפטיילונג ווי אונז זענען אין קאלמובאסער איז דא נאך עטליכע אפטיילונגען פון מענטשן וואס זענען אויכעט זייער העלפפול יעדער און איינער אין זיין שפראך און די מעלה דערפון איז אז דו האסט א טשענס צו הערן די מענטשן רעדן ברבים און זעהן צו די געפעלט דיך צו זיי צו די ווילסט גיין צו זיי אדער נישט אין אנדערע ווערטער וואס איך מיין צו זאגן איז מענטשן ווייסן נישט אז זיי מוטשענען זיך מיט זאכן וואס זיי וואלטן זיך ווען נישט געדארפט מוטשענען. שוט, קענסט זיך העלפן, קען טרינקן א טיי. עקזעקטלי. און נאכדעם בנוגע אנדערע, יעצט ס'איז דא מענטשן וואס מ'קען דילן מיט זיי, דו קענסט זיי, אויב דו גייסט קענען מסביר זיין פאר דיך אז דו גייסט סך הכל טרינקען א גוטע טיי, גייסטו אויך עווענטשעלי מצליח זיין. צו קענען זאגן פאר אנדערע אבער נישט פאר יעדעם, ס'דא געוויסע מענטשן וואס בעסער טאקע אז דו באהאלטסט דאס פון זיי, אבער נישט וועגן דעם, יא, עקזעקטלי, אדער נישט וועלכע טיי דו טרינקסט. דא גייסטו שוין קומען בין נפשות. אקעי. אקעי, מענין לענין, נישט אינגאנצן באותו ענין, איז דא אזא שאלה ווי דו האסט אבזערווד, איינמאל צו זאגן ווען ער הערט אויס דיך אדער ער הערט אויס אנדערע אידן אדער ער ליינט ער טרעפט זיך אין יעדע מין מיחוש, יעדע מין פסיכישע מיחוש, יעדע לעיבל, יעדע עי בי סי, יעדע דיסארדער, כלשונו, יעדע דיסארדער, ער טרעפט זיך דארטן. ס'זאל וויסן וואס איז פשט? ער ליידט פון די אלע זאכן? אדער דאס אליינס אז מען טרעפט זיך יעדע דיסארדער איז א דיסארדער פאר זיך אליין? יא, זייער א זיסע שאלה. יא. און איך געדענק נאך מורי ורבי רבי שמעון ראסל פלעגט מיר אייביג זאגן אז אזעלכע מענטשן קענען זיך דרייען אסאך מאל יארן ביי טעראפיסטס און זיי באלאנגען בכלל נישט דארט. וואו. אזעלכע מענטשן ווען ער איידענטיפייט אזעלכע מענטשן ער נעמט זיי ארויס פון דארט עס איז נישט עס איז נישט זייער פלאץ. ס'איז ס'איז דא אזוי ס'איז דא צוויי פוינטס קודם כל לכאורה כ'גיי נישט זאגן אויף דיר ווייל איך קען דיך נישט. אבער אסאך אזעלכע מענטשן זענען פשוט זייער סענסיטיוו מענטשן, זייער האקעלע מענטשן, זיי זענען שואף זייער שטארק צו שלימות, און יעדע מאל זיי הערן עפעס א געוויסע, וואס איז א דיסארדער בעצם? א שטארקע מידע רע אדער א שטארקע צוזאמשטעל פון עטליכע מידות צוזאמען, וואס דאס כאילו נעמט ארויס די מענטש פון זיין גלייכגעוויכט. טראגט אים אראפ פון דרך המלך. יא. און דער מענטש.

אבער ער זוכט אזא מין שלימות, און ווען ער הערט ווי מען לייגט אראפ אזוי שארף וואס די דיסארדער איז, מיינט ער אז די ביסל אין די עריע פון די דיסארדער ווי ער איז נישט בשלימות, מיינט ער אז ער האט שוין די דיסארדער. און סאו דאס איז איין זאך. און די צווייטע נקודה איז, אז ווען עטס האמיר יא, יעדער מענטש איז דאך געבוירן, יא אדם על פי אשר יוולד, א מענטש האט א, יעדער איינער האט שלעכטע מידות, ספעשעלי ווען ער איז אנגעצויגן, אדער הונגעריג אדער ער איז אביסל באמוטשעט אין א געוויסע זאך קען ארויסקומען פון אים, די פראבלעם מיט די מענטשן פון די דיסארדערס זענען אז זיי זענען אייביג אזוי אן קיין שום סיבה, און ער גייט אטעקן אדער ער גייט זיך אויפרעגן אדער ער גייט ווערן פארלוירן אן דעם וואס ס'זאל זיין באמת א סיבה, א בארעכטיגטע סיבה אדער א פראפארשענעט סיבה וואס עס זאל ווערן, יעצט קוק דיך אן אין דיין לעבן. איז עס דען טאקע אזוי ביי דיך? איז עס דען אזוי שלעכט ביי דיך? סאו די וועג וויאזוי זיי זאגן געווענליך ווען ווייסטו אז דו האסט א דיסארדער אדער וויאזוי קוקסטו אויף א דיסארדער איז אויב דו אדער די ארומיגע ארום דיר קענען נישט אנגיין מיטן סדר היום ווילאנג דו ליידסט אויף די זאך. אהה. פארשטיי. און אויך די סמק אז די סדר היום איז נישט פערפעקשאניזם. דהיינו? אז טאמער א מענטש איז א פערפעקשעניסט און עקסטרעם אז אלעס דארף ממש קלאפן, און אויב עפעס קלאפט נישט פונקטליך אזוי יא דעמאלטס איז אויס וועלט, דאס מיינט אז אזא אינעם סדר היום ווערט צושאקלט זייער שנעל, אויכעט נישט אזוי ווי עס ס'קומט, איך האב סתם אריינגעווארפן א צויי גאף, איך רעד מיט א טערפיסט, איך האב געוואלט ווייזן אז איך קען אויכעט עפעס זאגן, איך בין דאך בכלל נישט זיכער איך האב גערעדט לענין. הו קעירס? נאובאדי, איי דאנט. מ'נאך איז דא נאך א נקודה. אז דעי סענסיטיוויטי אליין, דאס קען אפשר זיין א זאך וואס דו וואלסט ווען געוואלט ארבעטן אויף אז ס'זאל ארבעטן פאר דיך און נישט אגענסט דיך, יא אייביג ווען מענטשן פרעגן אויף סענסיטיוויטי, אויף דעם זאגן סענסיטיוויטי איז נישט קיין חסרון, פארקערט איך זייער אסאך גוטע טעראפיסטס זענען עכטע סענסיטיוו מענטשן און זענען זייער זייער היילי קריטיקל אויף זיך אליין און זוכן אייביג וויאזוי מ'קען זיך פארבעסערן וכו'. און אבער פון די אנדערע זייט דאס אליין קען דיך שטערן אן די לעיבל אן די דיסארדער, וויאזוי האט ער געפרעגט אויב דאס איז א דיסארדער פאר זיך אליין, איך וואלט נישט געזאגט ס'איז א דיסארדער פאר זיך אליין, אבער עס איז א זאך וואס אויב דו זעסט אז דאס אליין אז איבעראל אין יעדע דיסארדער טרעפסטו דיך, דאס קען דיך אפשר שטערן און אויב ס'שטערט דיך, נעם קער פון דעם, אפילו נאר אויף א קאונסעלינג ווייס איך כ'מיין, מאך א סעשאן איינמאל מיט איינעם צו זעהן צו דו ביסט בסדר, אדער נוץ די טולס וואס כ'האב דיך געזאגט, קוק צו דיין לעבן איז אקעי, אויב דיין לעבן איז אקעי, און סך הכל ביי יעדע ארטיקל און ביי יעדע שמועס וואס דו הערסט ווי מען רעדט פון די סאבדזשעקט געסטו א כאפ א קיצל, אקעי, האט שוין געהערט אזאנס, און צום שלוס וויל איך דיך זאגן אז בדרך כלל

שוין האט ער מיר געזאגט דעמאלטס דעם כלל, למשל יעצט האט ער דעמאלטס גערעדט וועגן נארסיסיזם, איך האב אים געפרעגט אפשר בין איך א נארסיסיסט אויב איך האלט פון מיך, אויב איך זע מיינע מעלות, אויב, זאגט ער מיר, א נארסיסיסט איז נישט מעגליך ער זאל זען אז ער האט נארסיסיזם. אקעי, געוואלדיג, שכוח הרב יוסף זאב, סאו רבותי פאר די דיסארדער אדער די אנדערע דיסארדער, אדער נישט קיין דיסארדערס, בעצם סתם שאלות, אויסקלארן אביסל, זיך אויסשמועסן אביסל,